Thlaiin min rum khum. Kum sang hnih khan khaw pakhatah school warden in ka awm a, naupang sawmnga tanga sawm ruk vel awmin warden pathumin kan vil a. Ka buai ve thei hle mai. Tlangval e ti lo chuan naupang hnap kan hruk lawp lawp chang te pawh a awm a, kan ek thlengin kan suh ve thin a, kan chhangchhiah in kan la in toh del loh hle a ni. Ka thawhpui Sarthanga chuan Warden leh Cook nih a kawp a, kei pawhin tuichawi nen ka kawp ve bawk a. Kan hmeichhe neih chhun Miss Kimi chuan naupang kaihthawh leh thingpui inpui vel a lo buaipui a, lehkha zir huna erawh kan inpui tlang vek thin a ni. Mawng pawh kan hung hman hlawm lo a ni ber e, mahse rawngbawlna a kan ngaih avangin kan hlim hle thung a ni. Zan khat chu mawlhtu nei ang maiin ka mu meng kur mai a, mut ka tum poh leh ka harh zual a, zing lam dar khat thleng ka meng ta der mai a, mut a chhuak lo nasa mai si a, nakinah tui chawi ka ngai tho va, tho ila tui in chawi lawk ila ka hahdam ting a ni mai tiin ka ngaihtuah a, tui chawi tur chuan ka chhuak ta a, ka hme en hman thiam. Lighter a eng a nula sexy deuh awm kha kengin tuikhur lam chu ka pan ta a ni. Kan hostel leh tuikhur inkar hi a hla vak lo va, Darthum leh Darli inkarah hian khap sawm bel hnih ka chawi khat vek hman thin a, vawi ruk vel ka up down hman thin a nih chu. Kawng sirah hian mini bus chhia a awm a, a chhungah chuan zurui chat thla an awm fo va, a then chu an riak mai thin a ni. Tichuan, tui chawi tur chuan ni dang aia hma a ka chhuah avang chuan a reh riau mai a, mahse ka tih than a nih avangin ka hlau lem lo va, zing boruak thianghlim tak hip chungin ka phei hnak hnak a. Ka phei zel a, bus chhia awmna zawn ka thlen ve leh rum ri ka hre ta a, ka ding nghal chawt mai a, ka hmul a ding sur sur hman a, mahse zu rui chat thla haw thei tawh lo an awm fo avangin zu rui mai mai a ni ang tiin ngaihsak lem lo chuan ka kal pel a, Tui ka thal zo ka lo haw lam chu chulai hmun ka thlen ve leh chuan a aia nasa in a rawn rum leh a, ka tui chawi ka nghat a, min tih thaih avang chuan ka thin a rim hle a, zu rawi mah ni se vuak mai ka duh a, ka hme en chuan ka zuk chhun a, a chhungah lut in ka va thli thlai vel a, ka en kim vek chuan ka hria a, mahse tumah hmuh tur an awm lo. Bus phenah a ni ang tiin ka en leh a, engmah a awm chuang lova ka ngaih a tha lo tan a, hmanhmawh tak chuan tui chu kawt pheiin hostel lam chu ka pan a, ka hlauh em avang nge mawni ka inchhuih palh a, ka tui chawi chu a baw vek a, ka thim rim zia mai chu. Hmanhmawh takin hostel-ah ka tlan lut a, hosteller zinga upa lam deuh pakhat ka kai tho va, min kalpui turin ka ti a, ani pawh chuan i he lovin min zui mai a, bus awmna hmun kan thlen chuan in inringranin ka awm a, mahse thawm hriat tur awm leh tawh si lo. Kan lo haw lamah pawh thawm engmah awm loh takah chuan ngaih tha takin kan haw a, naupang pawh chu ka hrilh lem lo a ni. Tuma hnena ka sawi duh lo kha a ni a, ka thawhpui pakhatin a lo sawi chhuak a, ka ngaihruatna mai mai a, ka ngaih kha midang pawn an lo tawng ve tho a nih chu. Kha rumri ka hriat kha a lu ngaih hmel hle a, a dam laia a nun hreawm tak hmang thin niin a lang.